Naenge esukuru aria nasoka gocha, narora omonto okare gobeta na eng'ombe korwa igoro gotirimboka okochia gosibama. Nasoka nagenda nachiaka gocha komorigia rirorio ndore ase akoira ase agenda gochia ombura. nachia komorigia ombura nanyora eng'ombe yoka etigarete iga abwo. Ebi nyomanyete. Inche ngomitie amang'ana abeire iga, chiombe chiabeire chigosira, chinde chigosira korwa gose ita, buna eng'ombe ya momura ominto nchasira korwa kaa korwa magara, naende iga arenge nyagitari arwarete. Ekeene chiombe chiabeire chigonya gosira buna bono eng'ombe nere ayatangwa, ekeene yatangwa saa kumi na mbili. Bono oyo onyorora iga aroro ng'a omonto narenge onyebwate, lakini rende ogochia gosoka korwa esukuru ime, omonto oyio nabo ang'iagie ege- egento gete insa otamogenda. Igo tachieti achi komanya amagambo onyore obora. Igo bono eng'ombe iga ache onyiagie ase gete aganto gete agasinini. Karakwera atogore agende, mpaka bono twachire koganya tomanye omonyene, ntora ntoramonyore. Naende echusi eng'ombe ere taibeti korutwa ombe, nero yatangeretu igaa. Bono twasinyirwe ng'a abanto aba ng'ai bakorwa, ebakoiba korwa aria ba barenta gocha, bono twasinyirwe. bono ngometie serikari ya ase taa nero, bono toigwete ng'a tonyore ebarasa enene abagambi bache ba bature bature ekana eka ebarasa enene, egere tonyore obomaene ng'aki ing'aki ebinto ebi bono bikona gocha. Igo gaki abagambi baito. tokonye. Erieta ngorokwa Johnson Mang'a Mokono, korwa Nyatieke esukuru, nigo naruka mambia ang'e saa moja, nacha komaki egetii ya abamurankwa akabare omopira ogete na cup. Ekero naika egetii, nanyora omorendi bwa esukuru, okontebia omwalimu intwe ango gochicha, ring'ana ndire aa.

ekororekana nyati eka twaranyeteemire oboibi twaboteemire, lakini mwananchi ore oo, ekero twabwatire abaibia aba bagocha bateba twabatigeire Nyasaye. Achire kobakani goteba mwabatigeire Nyasaye akanto ogosiria oboibi. Oboibi bwamentire, chusia eng'ombe ende yatoka aa, sibira epaara rogoro ao kibiero. Aande b'eng'ombe nabo egwekaine eye eyere aa, abanyene bayenyorete korwa ase bagateba ase obobanto ime, Neye bono yatokire aa, na are onto okoma ase entombe. Onye egotoka ntombe naende eng'ombe eye yaruete, iga abanto aba aseite aba bagokora ebiasara bie chiombe, totebe korwa Nyaki Ogiro na seito Omaa, iga aba ebi mbare oo bakorosia eoda, ekero bakoenda gose nding'a, barosie eoda naende chiomi chiachakire gocha aa. Iga abanto baito nkobatebia iga, morare toro nke, abaibia batokire aa, abaibia b'echiombe. Ase amarita ngoro okenetie onsongo, omochiema nigo anyachieko. Bono rende egento kiabeire omochando omonene, namang'ana na oboibi. Oboibi bwabeire obonene nyatieko igaa, abanto bakare koiba chiombe ase bakoiba korwa bachitiga igaa nyatieko. Buna bono eng'ombe ndi chiri chiabu omwaka onde orwarete korwa magara, mbaire eng'ombe twachia konya ki yaborire pi. Tari chiombe chioka, chingoko, chinyomba echi chikobunwa kera ase, ebinto ebi bakorosia nyomba. Na eria kabere, nonya na abande ba- abanto babere abakora bagogoakera esimba akong'aina ng'a toma chibesa ntobwate chitena chi'esukuru chie chibando, buna bono mbakoorire omosubati onde korwa mo egari yaaa ekenyoro kia nya mochobori, nyabundo moino. Yatwenya mbamokonia eribugu hamsini, bakomoakera esimba ng'areta chibando esukuru, bakaira. Inche nare gosaba iga, abanto baminto, oboibi bwabeire igoro, iga tobwaterane, riria tokonya oboibi. Naki tokonya korira onye ntobwate egari y'ebatirori, togokora onye tiga ebatirori abasire bago bagoeta, tanga amang'ana nkoba are buya, tware twarora amang'ana oboibi. Mono mono egento ndakwane igoro ye chinyomba nonya ase chinyomba echi tomenyete, chiplastiki chi'amache nchiri gotoka isiko echi kogenda. Buna bono buna ngokwana iga, momura ominto naiberetwe chingoko korwa egesumu asaa asatugete, nayeirire ripoti Polisi nabo eripoti eye. Igo oboibi bwabeire korwa chi chisuguria mpaka ase chiombe, gento nkeiyo bono batigete, kera egento igo bakoiba. Naro ayio nabwate mbuya mono eeh. Inche Charles Okinyi nkorokwo, omochweti bwe ekenyoro eke, eng'ombe eri inche nanyeeirwe na ekoboko korwa serikali nyetware mpaka omoyio notokire, eke yanyenyore. Koba gokwane, naende ekero achire nabo tokomanya ki tokogaamba, na eserekari eye yanyare ng'a okoba gokwaye, koba ogokwago. Mbuya mono. Ensemo eye ya oboibi ekeene abagambi ngotema bare community abare ororo mbagendete gotema lakini bwabeire obokong'u kobocontrol. Ase engencho buna mwaigure abaminto baikire gokwanera igoro ya mono oboibi obwe chiombe, oboibi bwe chingoko, ebore ebinyoro ao ao, okobuna chi okobuna gwe chinyomba, buna bono eng'ombe eyio, eh, eng'ombe eye buna mwaigwa eye igaa omogaka onde agika gokwana igaa iga, neng'ombe ere fresian ebwate ritonto rirabwo ase obosio. naende ere eng'ombe omogumu. So igo bono kende nkeiyo togochia gokora, ebetereretio tore are isiko, mwaigwete ngaki ende naende nyatieko konya yabeire bobe, lakini ekero abanto bararete isiko ababwatetwe.